zvainzi magitare ndeeurombe i think ndoku kwakabva nyaya dzacho kuda kwekuti vanhu havade kuupgrade kuti varambe vachienda kumberi ende moziva kuti nyaya dzekuti urombe dzakatangira papi mm. nyaya dzekuti urombe ndosati ndambotaura kuti vanhu vesungura vakawanda mm. hatina mm. kudzidza mm. ishu iyo vanhu vazonyatsoibata mm. urombe hwaibva pakuti munhu wese ane akaberekwa mu akabuda panyika akafema mm -hmm. ane natural talent mm -hmm. yekuridza magitari mm -hmm. haana kumbogara azofarira chikoro mm -hmm. because airidza ridza kagitari kake saka vakapedzisira vari vanhu vaifudza mombe mm -hmm. mukafollowa history yemunhu wese anoridza live music kunyanya yedu yesungura iyi mm -hmm. not yekuzodzidza kuchikoro mhm. haiwa mm -hmm. yedu yesungura haana kuita kuchikoro mm -hmm. akafudziswa mombe mumaraini mm-hmm. ndosaka aizonzi ndeye chirombe mm. because munhu aizotiza chikoro achinobata chigitari chake chegalon achitanga kuridza nobva zvanoshaya chi kuimpawiwa mm. kuti mwana wedu zvaari kuda tomuita sei saka zvaizongoregedzwa saka munhu aizonosvika 30 years kana 20 mm. years mm aega paendo paaitanga kuzonodai kutozonzi dembo akutoridza mm. atorekodhawo oh, song yake mm. yakunzikwa nzikwa akutanga saka munhu akungonopinda muupfumi mm. asina experience asina knowledge yazvo mhm. munhu ane chipo but haazivi kuti chinoendlwa seichipo chinacho vanhu vesungura handidi kunyepera i salute them vanhu vesungura vane zvipo baba mm. but havagoni kuhandla that talent kuti talent iyoyoyo igone kucreata income yakarongeka mm. inoitwa sei saka chinoramba chingonzi chirombe ini ndakazonoziva kuti okay hatina kuenda kuchikoro zvedu but mm. ndogona kunoenda kucollege ndonodzidza magitare ndopandakanodzidza zvinhu izvi zvandiri kutaura allright magitare mamwe chete atakadzidza nechiromba aya mm -hmm. anoona kutokorivetwa akatoita business mm. vanhu vakatopiwana saka, saka isusu takanokuwarira pakuti tine zvipo vanhu vesungura mm -hmm. but hatigoni ati, ati kumuna kumanaja zvipo zviya kuti zvitibhadhare zviende kumberi and pakamuka manaja aroda kumanaja vanobva vamulimita votigumira apa ukuchisiya eyo eh, taona kunge uri kuziva because chinonzi manager kusungura mm. hanzi kuziva maposto anoridzwa kuzivana nachipazi wozivana nana mudhara mukamburi yako nananana joy center wozivana nanani nanamudhara chiwas kusouth africa eh. wozivana nanani nananamudhara nana timu yegiri kusouth africa vaya vaya mm, mm, mm. sisi wati wati promotion iwewe ukazivana nevavo right wamanager watova manager wangu bhozi kuti uzivana nevanhu vave saka uchapinda management nenyaya yekuti uri kuzivana nevanhu vane maposto ekuridzira mm -hmm. saka uchanzi chigumira pakutirakidza pekunoridza mhm. kumwe mm -hmm. uko ah, usada undimaneja kuti mari yangu yacho yazoshandei usada undimaneja kuti ndofana kuswera kupi kana kuti kana ndasvika pashoo handifanire kubuda ndichitsvaga mari yedoro kuvanhu mm -hmm. kana kuti tsvaga mapepe edu panapa pana mm -hmm. Do you know kuti vamwe varimbi vahombe kana kuti vadiki vavo manager anofanira kusvika palevel rekuti ko tichika chaenda kupi konzi ah tamona achipinda akadai ane kamwe kabhebha achinda akadai hmm. konzi apinda nepapi motikari yafamba sei hmm. tototeera nemota kana nendrive kana tasina mota baba hmm. tokuwana wakatopaka pane kamwe kalodge totopinda paya tototi kri please hatisi kuita izvozvo tauya kubasa buda imomo hande kubasa manager anogona kuti zviita kuna artist eh, but kusungura unobva wafaiwa kana kutorohwa okay manager ane simba rekutotaura baba i manage you i want to build you mhm, mhm. handisi pano pakungoti saka pakuzonobirana mari vachibirwa birwa nemamwe mamanager vanenge vazotsvaka anenge atoonekwa kuti ah, uriona uyu ndaida kumusimudza but arega nditorova mari zvangu shoma iripinda nditorova yangu kana ndakucha iye ajera uchaja 400 us ndakuchaja 1000 ndotora imwe yacho mm. ndozvavanozoitwa because hausi kuda kundimaneje kaka eh, ndizvozvo saka ukabvuma kuva flexible mm. wogona kumboti o unoziva basa iri eh. chimbonditungamirira tione chimboita tione eh, ok mari dzacho dzauri kuti ndedzangu iwe uri kundipa mari iyo semuridzi webhendi 30 percent ndoyako imwe iyi mm. eh, mari percent yakati ndeyebhendi iyi iri kusara iyi ndeyechikwama chebhendi iri kuenda kubhengi rebhendi kwakutonovhurira bhendi mm. akaundi baba mm. rekuti chero pakamuka tsaona bhendi rinogona kuti kava zvinhu zvaro exactly. hakuna kuti munhu afa otozonzi vanhu vatozoita mudeme mudeme kuti anoenda kuchipatara mm. kana kunomurapisa mm. sungura nemazikaniro anenge achiitwa mabhedhi aya nemari dzaanadzo wotonzwa kuti munhu arwara kana kuti atofa vanhu kushaa kuti todii naye mm. tiri kuita mudeme mudeme wekuti nhinge aende kuchipatara mm-hmm. but bhendi ritozikanwa kuti nembiri nemari saka unofanira kuzvibvunza tine basa rekuti imagine dj musati mapedza eh. ndataura kuti kuridza kusvika kwaedza baba mm-hmm. ndokunge kwaita sungura inoita kunge yakadhakwa bcause eh. munoziva here kuti dj mukaswera makagara pamashops imi muchichamara muchiita mushamarari zvamaita basa renyu ramunogona iri mm. eh, dj ticho tiwani eh. ndakatoda director wangu ari pa vachitora mavideos muri pamashops aa muchionekwa nevanhu everyday muri papaya ah, unoshaya unoroza first day vanouya vomira vachikuona mm. vamwe vachipa madhola mm. but ndiudzei mukaita one week muri paona vanotanga kuti chii Ah, dziri kuswera pamashops adzakapererwa hadzina dhiri mm, mm. saka mafanzi esungura ane kakunopureza vanhu achiti maartist esungura akapinga bhozi vanotidzira kusvika kwaedza mm. but ukava tichipa five dollars havachadi hatibhadhari five dollars vasungura mm-hmm. why because sungura yacho ine level rekuti tinoridza vanotiridzira kusvika kwaedza kusvika tisingachaide mm. saka sungura inonopedzwa nenyaya yekuti patinoenda kushow kunoridzwa kusvika kwaedza zvekuti vanhu vanosvika pakuneta nayo mm. nati osvika oridza 30 minutes oenda kura kuti vanhu vanosara vane nzara naye mm. saka acharamba achitora ma 2500 pasame posto iwewe instead yekuti uwedzere mari inobva yatodzikizwa bcause mafanzi anenge ati haana tiwo ndo atisati anyatsokuona mudhara mudhara chimbotidedzerawo natiwo haa nhingi wewe haa babati hataneta naye right right nenyaya iyo yekuti vanhu vanoda kuridza kusvika kwaedza kuti mm. chiko kuda basa here muri kuti ava vanoridza mamwe azhanira savade basa here mm. zvekuti mimi unoda kuridza kusvika mangwana kwaedza zvekuti munhu anoenda kumba kunorara odzoka osuka maplates makuseni odzoka uchingoridza makuseni kwako kuda basa here zvekuti zvekuti uyu aridza 30 minutes muri kuti hade basa here eh. ndokubvunza mwana kubvunza kumana vesungura ndiri kuti uyu aridza 30 minutes akaenda kumba muri kuti kuvenga basa here hmm. ndoridza nova negospel baba pamudhara manyeriko kunongoridzwa 30 minutes chete mamwe magospel atisa munoona iye anoridza yaya hmm. toridza maoshipi ese aya nechii ndo magitara atakadzidza eh. tongonoridza 30 minutes baba wotopuwa 250 wotoenda kumba mhm. pamudhara manyeriko kuyoko unotoridza baba 20 minutes hmm. wotonzi mudhara o 140 yako uchienda kumba mwanangu izvozvi waridza 20 minutes then mumwe oda kuzoridza kubva na 6 mm. svika mangwana na 8 uchiridzira vanhu vamwe chete ndiudze kuti vamwe vanhu vamwe chete vavavo vangazoda kukudana here chero vakakudeedza mm. vanodzikisa mari yaivo votanga kuti tine 500 because vanoda kuti une chido nemagitari mm. saka inyaya yekuti saka manager pakati pane manager na na promoter zvakamira sei zvinhu zvakapatsanurika here zvakasiyana here kana zvinhu izvo zvekune anonzi masponsor baba okay kuna anonzi mapromoters okay kuna anonzi manager mm. saka zvinhu zviri three izvozvo zvinhu zvakasiyana mm. zvatichada kuzokava mm. tichitaura nezvazvo right. let me just talk about the manager mm-hmm. bcause ndaona mbotaura nezvake yeah. promoter sponsor vanhu mm. vakasiyana okay. vana chipazi vese vaya vaya mm-hmm. vakatosiyana nemunhu anonzi sponsor ndosaka muchiona panenge pakanzi cheapers promotions mhm. ndipromota iyoyo orit kozoita sponsor anogona kuti dj tichkach eh, zvinhu zvauri kuita ndiri kuzviona youare doing well uri kushota chii okay otongotenga zvinhu zvenyu mimi otanga otongoti ita zvauri kuita promota anoda An, anoda maprofits from, oh, oh. from a promoter akauya kwauri ari kutsvaga mari newe okay. saka echipasi e, e, achakudeedzai mati sokunganzai kuti muri kune cup clash okay. yechipasi promotions mm -hmm. but mfanira wangu ndichakupai ma 100 dollars 100 dollars madanso artist mese mm -hmm. takupai ma 100 dollars pagedhi pachange pachipindwa nedhora mm -hmm. asi makaona kuti munozara sei kukaplash kweanenge ari mawani saka zvichiitika artist akwanisi kurana chinhu chiya because havazive connection yekuti pa yana diva yead sounds iya mhm. kana ichiita 5000 havaiwane mari chipasi anenge anayo mari iya plus anotopiwa asina kubhadhara because anotozikanwa kuti promota saka achanotora stage ye mhm. venue mhm. obhadhara pa mari dzechizokunasvika 15000 nemari yake nemari yake zvausingagoni kuita yo saartist mm. saka ndipromote mm. oti chiyo yaimuridze but ndichakupai 100 dollars maartist mboyaimcrashe unchamupa benz yodii mm. ovaita cap clash mozara madhora dhora baba anenge apinda nevanhu vamwe nenge vakazara kune vari pasi mm, mukacalculata mm. mari yanogona kuti kusvikira near 50 000 inenge yapinda ka okay sapromote anobva anopa maartist ma ma 100 dollars mm. ndasara ndiyake ndipromoter mm -hmm. then sponsor mm. ndiye anouya kuna tichikacho kuti makamera ako aya laptop yauri kuda ndeipi iyi uda generation ipi handoda yakadai kumakamera kuita zvauri kuita izvi zvepodcast yako zvinoda zvinoda drone here mhm. oti kanotodiwa kanotombotendera kachitora maangles kanoita mari eh. ndipe budget okay okay handisi kuda kutombena newe mari yako yawataura yebhajeti iyi but mm. ndikuda kungoonawo maneja wanga achada kuzongoonawo kuti watenge here zvinhu izvo because ndikufarira zvauri kuita okay maneja utozongoya kuti haa ah, zvesho wadj watenga zvinhu zvesvo mm-hmm. mautotanga kutopusha chinhu munhu iye ndisponsa wo ndisponsa ndo basa rasponsa ndo basa rasponsa hapana chaanowana ah, sponsa ungatozonomutendawo kana wafarisa okay anongokutira zvinhu for the love yokuti iam supporting the art mm-hmm. but promoter manje anenge akatonzi chichi promotions yoku south africa vava mm. anotodedza japresa mm. odedza wingidi mm. ova mm. udhumani savariti vakati right obva atiwo japresa ndichakupa 10000 mm -hmm. us mm -hmm. wingidi ndichakupa 10000 us okay ungide najapureza chero kuri kuti pane mabhifa avo mm, hazvina kana basa ivo vachangoti ndanzi chapuwa 10000 tonosangana kupi ikoko saka vanhu vangona kutofunga kuti yarongwa kana najapresa nayo ngiti mm. ungiti najapresa havatozivi kuti zviri kufamba sei mm. chavanongonowana vanongoti pa inofanira kunge yakadai management yatambotaura yeye ichaenda newe sound engineer wavo mm. wajapresa nayo ngiti mm. achaenda kunocheka kuti stage yakamira sei mm. yakakura sei lighting iri pastage yakamira sei pastage pacho panokuika masteps acho akarongeka here okay ko nzvimbo yacho yakakavhika here ine malevels here ekuti woti kaimbira apa okay ko vanhu vedu kamera vachange vachitaura ko indai munovaudza kuti makamera achange achitora aya vasadistributa kana kubudisa mafootages aya kana mavideos aya mhm. anofanira kutanga uya kwatiri ozonobuda ari under page rajapres imanagement yese kuita izvozvo hamungoburitse mega promota oke watideedza watongani mm. but mavideos asi ako iyoyo yako imari yemagate takings handiti usazoda kuti mavideos afuti ndako ekunomaketa futi zvinhu zvatinhu mm, zvako ndimamanagers andaura mm. sound engineer wajapuresa akunoenda nemanager anenge aripo zvake achiongorora okay achitaura nemanagement yepromotions yakuti half down yedu makatipa handiti musi weyakati mm. eh, yakauya tikukumbirawo mutipe imwe yacho yakasara ka nhasi ndo musi weshow mm. chitipedzisira yakasara tibve takwira pastage mm. kana musati matipa mari yatikwira pastage ndozvatakatenderana ndo panenge pachitori naafdavid pakatonyorwa zvese pakatonyorwa agreement yakatonyorwa yakatotori nezvidhinhu zvepolisi Hmm. Mobva matopiwa balance mobva vaenda pastage moti takatenderana kuti charidza one hour. Okay. Ndobva ndaenda kumba. Asi kana mafans wo azotikumbira tikona kuwedzera 10 minutes. Okay. Kana promoter wada ndiwedzere mamwe hours woisa imwe 10000. Mm. Small levels evanhu anoramba akadi. Anoramba akasimuka. Saka saka promoter eh. anobva osangana nene ma nene zvinoda management yaitwa Japreza. Mm -hmm. Japreza apa. Mm -hmm. Anonzi taurai na manager wangu. Ukona level racho. Yeah right. Japres anti ah Japres akanoti gare ne management ye promotions achi tiri kutaura ne saka uri toshanda sei mm. kuda mari abva ati ah no plus vatombotaura naye vanogona mm. kutopedza show vasati vatombotaura naye mm. ende Japres afi akanovhunza promoter kuti mamupa mari manager mm. ayi wanotoziva zvangu zvakarongeka ndine percentage yangu right inofanira kunge yakakwana pato manager achichaja zvinhu zvese ari kuziva pane percentage yake mm -hmm. pane percentage yebhendi mm -hmm. ma250 yavo peshow right. pane, pane, pane percentage yetransport yekuadzorera kumba kana vane mota dzavo mafiwewo mm -hmm. pane zvese zvakavhiwa zvese mm. saka promota apedza kuita show yanavo kuti achati 50 dollars vip vvip 150 kana 200 us mm. obva ati mbeumbera tikudawo ma20 dollars mobva mapeka muzara yojapresa opuwa 10000 yake wikiti yopuwa 10000 pa yobhadharo but pasara mari panogona kurohwa mari inosvika 200000 us ipapo yeah. promota wese apai ndokusimuka kunoita mapromoters kuti aramba ari kuwana chipazi vaya vachiita mm. vakasustena chinhu vachienda vanenge vachitori futi nemanagement mm. saka ndopromota then sponsor ndowanda kutaura iweyo mm. then manager wangu ndowandataura wezve mm. asi sponsor pamwe pacho atori namari eh. kusungura vanofungira manager anofanira ane mari nemamwe noti sungura chete ive mm. nemamwe mabhende iwayo kuchirungu ikoko mm. vane kamentality kefunga kuti sponsor anofanira kuti eh, manager ngaave nemari mm. manager munhu baba ane data rekurana kambani mm-hmm. kuti bhende rako rako iwe togona kuti converter into a company mm. inogona kutopinza income almost every day mm. yobhadharira bhende redu every month chero vasinaenda kushow mm-hmm. inini ndogona kuzviita okay saka ndiri kuti manager yoyoka akapiwa room ndiye anoita izvo zvati kutaura mm -hmm. okay promote afona muri kuti moda chapresa munogona kumita marequirements edu here mm -hmm okay manje japuresa mukwanisa kutaura naye nhamba dzaka utodziwani chero izvi zvakatsvaka basi dzitoriko but dzinotonzi ataure namaneja wangu atomboche kuti maneja achadivheta maplatform dzangu mungu japuresa ndiangaswera ari payoutube here achida kupromota zvinhu zviya zviaiwa mm. saka kune management inotoita izvozvo mm. ende zvatova sustena zvaita tivande kumberi saka thats the manager that im talking about mm-hmm. hazvinei nekuti ane mari here kana kuti ana mari anofanira kungobvuma at least wedu ngaabvume kungomanejeka anotsvaga munhu ane experience mm. ane, ane, ane, ane, ane, ane knowledge mm. nekuti music inoband rinogona kuconvertwa into a company say mm. rotorana rotopinza maincome akasiyana siyana mm. anobva kwakasiyana siyana hamungowane mari neshowo mm. kana muchiita zvemusic okay. aiwa munotodzura dzura mari kwakawanda mm -hmm. promota akauya izvo zvataitaura kana sponsor mm. haafaniri kunotaura newe seartist mm -hmm. anotonzi promota auya but uh, anotalk to my manager okay aiwa ndoda kupa mari mavati no, no, no, no. it's okay it's okay i, I, I like that mm -hmm. tinotofara kuti muti support and, and i'm very very happy may god mm-hmm. bless you but may you please talk to my manager mm -hmm. here is my manager c mm -hmm. number just talk to him everything chaunoda kuziva about me mm -hmm. manager ari kuziva im ini ndiri busy zvakanyanya urikuona apa akarara kumbanga eh, eh, eh. manager utonzi makati kunzi ah, izvi zvizvi manje akashipapuza ari kuperforma kusouth africa anga ari kudubai last week mm -hmm. very very tired okay urikuona mm. maneja ari kugadzira nyaya dzese idzi mm. obva vagadzira zvekuti ndingatenga imba kwakati mm-hmm. vachigadzira vachigadzira image artist kuti areme unoziva kuti maartist anogona kutonzi atenga imba kwaspindale mumwe atenga kuborodale ndunge yuti ane imba iri kupedzisa kuvaka kupi mm. vachitongotaura zvekugadzira mm. vachigadzira vozoti saka iwo vatiri kuona vachifamba netsoka uri kuzasi kwakati mm, be ndosakumboona wingidii ungidi pari ari mwana wangu ungosangana naye mutauni zvechi ah, moti chii chikuitika pepe kana paanogara chaipo chaipo ungidi ah, respect yake aisisire kuti ari kunyanya kugona kuimba mm. aiwa akanzwisisa zvati kungotaura chete pamwe pacho gona kumanejeka kusvika palevel rekuti ungidi ati haufaniri kungofamba pese pese haufaniri kutaura nezvemhuri yako taura nezvemizik yako haufaniri kutaura nezvekwaunogara isu tichataura zvekuti wingidi ane mota 50 you can't talk to me chero hangu ndiri mazingwaza wangu andataura uye eh. chero hangu ndiri simon mutambi mm-hmm. ndoziva muri kuziva ndiri kurira nditori netumota twangu tandatenga mm-hmm. mm-hmm. but no no no no no any straight I have, I have a manager ari kumanager zvinhu izvi kana ati no it's a no ayo manager wako azoramba kana ndatitumba 1000 saka aramba kuti ha ah, manje inini nditomanejwawo uroona level rarugadzira it means munhu uyu atoona kuti oh, simon mutambi is very professional mm -hmm. saka pakanzi pane gig rinoda kuitwa rine ma eh, rine maprofessionals abva kune dzimwe nyika mm -hmm. kuruda kunopefoma mm -hmm. hachadeedze vanhu vasina mamaneja vasina kurongeka right. vanhu vaya vaya vadeedze munhu asina maneja mm -hmm. vanoda kuti tokumbirawo nhamba dzamaneja wako mm -hmm. okay tokumbirawo tipe zita rako mm -hmm. vobva vaenda payoutube haupo wobva waenda patiktok wobva waenda painstagram pawhatever maplatforms eh, hapana maiwe saka iwewe facebook page rakuti rakumboona kuti rine mafollowers mangani kuti mm. unotogona kuadvesa taisa chinhu chedu newe here mm. hautoripo zita rako unomboshandisa ndiripi kwekuvati toda kuona mavideos ako anoposta ka aripo izvezvizvi munhu akada kuadvertisa timi dj mm. haaswera achindora kumboona vhideo rawakaita eh. anotozokutsvagai akuonai man eh. ane power mm. nenyaya yekuti muri ikoko muri kutenderedzwa nevanhu muchitenderedza zvinhu zvenyu yeah, saka izvozvo izvo haufaniri kutaura sterek about yourself mm. mabasa ako ngaaoneke mm. saka isusu tiri kuti manager anogona kugadzirira zvese izvozvozvo maplatforms ese iwayayo mm. chero asina mari anogona kuti kugadzirira zvinhu zvozvozvo agotogadzira image yekunzi cm shumba mm. vane imba yavari kutopedzisa kuvaka izvi zvekumandara mm. padhuze nanhingi imba yacho pasitorina eh, pane pasitorina otobuda vhidhiyo racho riripo mm, mm. ndotozomboenda votozomboenda kunotaura nemudzi wemba mm. vototi baba tikuno ku 100 dollars ka toda kungoti artist yoda abuda akagara apa kotoendwa kuya kuya baba ndotoenda kuya ndosvika tinogara panze pa semakazorora eh, ndakatozorora nditorova tudhiri ndonge ndichiti ah, this year takatorwa calenda redu futi regore iroro mm. diary remashows mm. mm. atiri kuda kuita kuchando baba mm, mm. asi pasina kana one pakatonogadzirwa zvese vanhu vototi ah, munhu ari fully booked manzwa zvichigadzirwa background uri kuona level iroro ah, zungura hazvizive zvese saka tiri kuti baba tine basa katimuri basa munetikuonesei nyaya idzi mm, mm, mm. quick talk iyi dj ndevangu vakakuudzai kuti ichange ichiitwa almost every week tinenge tine matopic atiri kubata akasiyana siyana inini handina kuda kuuya panapa kuti nditoriwo im loaded guys ndine zvinondipisa musoro i have this information that i think if i don't share with my fellow aiwa ngaisvike kwano ngaisvike kwano ndinenge ndaita chivi chisingaiti ngai chokwadi ndoda kuti chero ndichizonzi ndafa mm, baba mm. ndoda kuti wo ndigone kuzonzi ah, but ane ane zvakano zvakanoedherawo kuindustry mm-hmm. zvikatoshandiswa zvikatobatsira vamwe mm. chero kusanominetwa kumanama ukaisinyaya mm. kuti makamako akavanhu vesungura aiwa izvozvo zvekuti togona kutofona vanhu vekunama titi toda kutaura namanaja tinzwa kuti kuita sei mm. ute nomini kudai hapatori namanaja ya saka toda kumbotsvakawo vhidhiyo rako regore rino rawaita haritoripo hapana panongori nezvimasongo zviri paa pawhatsapp zvisina kana mm. vanhu vasanyanya zvangu kundishora vanhu venga kana kuti aiwa ah, wanotogadzirisa munoziva panotaurwa chinhu cm shumba mm. eh, kune vanhu munhu ane njere zvamambotaura zviya zviya anofanira kutora mazwi mairi matatu yes. zvinonzi panorayirwa vana wehurudza mm. nherera teererawo kuitira kuti pari pa, pa, pa, kurayirwa uyu iwo hauna vanokurayira mm. torawo mazwi mairi matatu pane zvataurwa izvi saka kune, eh, saka kune munhu ano, ane njere anoda ano kunzwa hatisi yeah. kutuka munhu but tiri kuona kuti ah, apa pari kudonhera papi wari kuidonhedzera papi we are not here to fight vanhu vesungura mm. kana maartist inini hazviro ndasiya basa rekurekodha mm. ndikafambi kuda kuwesa nguva kana kuita sei nadj wedu titaura zvinhu zvakadai mm, zvinototora nguva kumana vanhu vanenge vatoneta izvezvi vaswerera vachiita basa vari kuona kuti zvinhu zvitaure shungu ndedzekutoti mm-hmm. mumwewo anogona kudzidza saka ndiri kuti pavaviriwo vanogona kunzwisa zvandiri kutaura guys mm-hmm. kana mukazvitora mukatraya kuzvipractiza mm -hmm. you will thank me later yeah, chokwadi ndiri kuda kutokuudzai guys musafamba nefungwa dzekuti hezvo azvitauriri akuda kutaurisa kana kuti akuda kuzvita anoziva mm. ah, baba pamwe pacho imwe information amugona kufungidzira kuti kuda kunge kuziva sereki mm -hmm. ndakaona kuti vanhu vakawanda havadi kuitaura pamwe vacho infact vanhu havazive right exactly. saka kana vasingazive ngavanyarara tete tiwaudze isu- tiwa- tiwaudze isusu nokuti tinoita sei Tinoziva. Tinoziva simba, full stop. Thank you very much mkoma CM Shumbayo wamaita basa ra- nekutsanangura kwakanaka nekudzidzisawo vamwe vasingazivi vanoziva. So musati mabva panapa eh, pane vamwe vanoda kuzobatsirwawo nemi Mm. eh, muindustry yemusic iyoyi eh, pamwe mada kukuhaya kuridzirwa gitaro mada kuya kustudio kugadzira uh, music yake Mm. so vanoda kukubatai vanokubatai papi tisati tapendera chirongwa chedu. All right, um, guys, uh, let me be calm a bit because pakana takutaura nyaya idzi tinenge tine hasha katiregere hmm. vanondiziva vanoziva kuti ase muchumba is very calm hmm. eh, zvekuti twakawanda mucomment section akuti tekuziva wakanyarara uko zvabva nekupi aiwa no guys kana takutaura nezvemisambo iyi tinorwadziwa bhozi zvinondirwadza kuona vamwe wedu vachingoita kakusarongeka mazuva hmm, zvino pane vachadawo kurekodha guys mm. Mm. Ndibate panhamba dzangu dzinoti 777836180 mm -hmm. sezvamunongonzwa dj wangu vachitaura kuti cam shumba cam shumba iye anotowanikwa payoutube mm -hmm. cam shumba anotowanikwa patiktok mm -hmm. cam shumba anotowanikwa futi pafacebook right cm shumba mumwe chete munongonzwa achitaura saka mm. eh, this platform ndo yatichashandisa kuti isusu vanhu vakawanda vadzidze chokwadi kwedu uko tichinyanya kutaura nezvemagitarist rek nekuridza mm. nemusic yedu nedi panapa ndopanyange ndichitaura stereki nezvakawanda zvinofanira kudzidzwa mm -hmm. zvinofanira kuimprova kusungura but ndiri producer guys musazonditora nepamwe mm -hmm. huyai tirekode mangoma and anditomborwadziwe huyai tirekode mangoma mixing and mastering zvese tinotoita zvese zvakarongeka guys thank you so much i love you so much thank you very much mhuri yezimbabwe tinokutendai ndo chirongwa chetenge takakubatirai zuva ranhasi quick talk pendenge ndiri kuita hurukuro nacm shumba takandobata kusungura saka so nhasi chikamu chedu chechipiri tiri kudzoka zvakare muchikamu chechitatu patinenge takakubatirai futi nyaya idzodzo ndofunga manzwa kuti nhasi tangobata matopic hatina kunyaya tanyatsa kupatsanura but penge pachingobatwa matopic ekuti apa apa apa saka matopic iyayo achada kuzonyatsa kutsanangurwa